hi guys so ndi fulufhelo ri tsha the blogger u bva hanengei a ri tsha m multimedia so guys heinoni video yo lambedziwa nga vha mudau lm atenicity vha mudau lm atenicity vha dila nga zwithu zwoṱhe zwa mulayo arali ni tshi khou ṱoḓa maintenance wa vhana um rafu tshiṅwe na tshiṅwe tsha mulayo vha natsho thi ni kho ḓo divosa mufumakadzi wanu ndi ḓo posta nomboro dzavho nda dovha nda posta na na pamphlet dzavho kha comment section thi ni vha kwame vha ḓo ni thusa guys thi so namusi ro dzhena ngei khothe khothe namusi aingo lenga u dzhena aingo to lenga nga u to ralo ro dzhena nga vha past ten ri tshi dzhena fhalani um ha vha dzhena muhumbulelwa murena vha vhudzisa muhumbulelwa uri muhumbulelwa zwino vha gai vhaimeleli vha u woṱhe muhumbulelwa a sumbedza uri vha kha ḓi ita dzikhophi um ubva afho ha dzhena vho hlungwani vho hlungwani vha tshi dzhena vha vhudzisa upfhi vha gai vhone vha vha vha khou amba uri vho lindela vhone gota hapfhi vha khou ḓa vha nḓilani Eh, ndi hezwi vha tshi founelwa vhonekota vha vha vha khou swika vha tshi swika vhonekota vha dzhena vha vha vha khou thoma u amba uri mini vho ḓisa eh, ḽiṅwalo heḽi ḽiṅwalo murena vha vho no ḓi lifhiwa nga matsheloni ḽa uri vha ḓibvise kha hoyunoni mulandu ha vha u tshi khou sumbedzisa uri reason ya uri murena vha ḓibvise kha hoyu mulandu ndi ya uri a vho ngo tendeliwa jurisdiction a vho ngo tendeliwa uri vha am- vha vha ḓe vha dzhadzhe a vha na maanḓa a u ḓa u fha khaṱulo kha hounoni mulandu um sa sa vhunga vha vho no ḓibvisa ee vho negota vha ḓi sumbedzisa uri mini habe vhone vho no sokou ḓivhuisa nga dza mangovhe ende vhone vha tshi ḓivhuisa nga dza mangovhe zwi vho tonga zwino um eh, hedziḽa eh, mbilelo dze muhumbulo la vha nadzo dza uri vhone vha ḓo vha bayasi mathomoni a vha tshe nadzo vho tonga ro no tou ri khandla ro no tou vha eh, ro vhuyelelana ro farelana kana ṱhamusi kha uri muhumbulo vha tshi vhombulela uri vhone vha ḓo vha bayasi hu uri a si zwone muhumbulo u kha ḓi vha kha neaḽa ḽa uri vhone vha ḓo vha bayasi a vha nga mufhi um Judgement yone o vha bvisa nga May na zwino u kha ḓi ri a vha ṱoḓi kha mulandu wawe mara vho ḓi wana nḓila ya u ḓi vhuisa a vha khou sumbedzisa uri na zwezwiḽa zwo amba zwori vhone ndi uri ndi uri vhone vha vha tshi khou ri vhone vha kha civil that's why vho uri muṅwe muthu a judge ha ri khou zwi dzhena hezwo vhone a ri tsha vha ṱoḓa kha case yashu a vha tsha ṱoḓea ndi hafha na state vha tshi fhindula vha sumbedzisa uri Defence vha khou ḓa na dzi delay tactics ndi uri vha khou ṱoḓa uri heinoni case i songo gwevha eh, a huna na ṅwe mbuno ine vha vha nayo ende heinoni khumbelo ine vha khou i ita vho i ita nga monday from the bar ri tshi ri from the bar khou amba uri vho i ita eh, u bva hanefhaḽa khothe vha tshi khou toma nga mulomo then namusi vha khou ita nga bammbiri mara ndi tshithu tshithihi vho amba zwithu zwithihi zwe vha zwi amba nga monday zwa ḓa zwa dismissiwa na namusi vha khou dovholosa zwithu zwithihi zwe vha zwi amba eh, havhanoni vha, vha, vha defence Ee vha vha vha khou sumbedzisa uri hai ri khou tou tambiselwa tshifhinga zwavhuḓi vhuḓi ra khou tea thoma ri ri khou midiki midi eh, mitigator na u aggravator ha namba ha vha ndi uri mini u a u a gwevhiwa ngo tou ralo um murena vhone vhane vha tshi fhindula na vhone vha ḓi sumbedzisa uri mini hezwi zwithu na nṋe ndo no ḓi zwi amba kale nga maanḓei ndo vha ndo no ḓi ṋea um nthu yanga uri ndi khou mu ndi khou dismissa heyo application na musi i khou tou dovhololiwa i khou tou dovhololiwa heinoni application hai ndi hafhaḽani murena vha tshi vha vho defense uri kha vha ye vha ambe kha vha ye vha vha fhindule zwo ambiwaho nga nga state ha defense vha vha kumbela tshifhinganyana vha thome vha bvele nnḓa na muhumbulelwa vha ye vha thome vha ite khokhasi nyana vha ya vha bvela nnḓa vha ya vha amba nyana vha dovha vha vhuya vha tshi vhuya eh, vha ḓi sumbedza uri vhone vho ima hanefhaḽa uri mini vha khou ṱoḓa uri murena vha ḓibvise murena na vhone vha ḓisa khaṱulo yavho vha ri khaṱulo yavho i kha ḓi vha yeneiḽa ya uri mini mu- mulandu hoyu u khou tea u fanalaiziwa u kho tea u fhela na u kho tea u fhela ha kona u iwa phanḓa kha two three four and five vhone a huna zwo khakhea zwine vha khou ita vha sumbedza uri ḽi pfhi ḽe ḽa mbalelo ḽi amba kheḽi vha sumbedza uri hezwiḽa zwine ha pfhi vhone a vha na maanḓa jurisdiction ya u ya u nga nga vha hone kha ho mulandu wa count one and two a si zwone ngauri count one and two muhumbulela o to ḓaḓa amba uri mini ene um u kho ḓi vhona mulandu and a tshi ḓi vhona mulandu nga u to ralo na khothe nayo ya mu vhona mulandu vha ri u ya nga zwavhuḓi vhuḓi nga maitele ho vha ho tea O ri u ḓivhona mulandu a namba a gwevhiwa hanefhaḽa, a isa phanḓa 2, 3, 4 and 5 o no gwevhiwa. Ndi ngazwo vhone zwe vha vhuisiwa murahu nga Judge President uri mini, kha vha vhuye vha ḓe vha fhelise mushumo wavho, vha nga si ye vha judge, a hu na muṅwe muthu ane a nga ḓa a judge zwithu zwine zwo fhelaho ngori khamusi one na two zwa dzo fhela o no tenda mulandu ene muṋe o ḓi tendela. Vha dovha vha sumbedzisa uri vhone a vha nga ḓi hafhanoni vha ḓa vha amba judgement vha ri nga nḓila ine zwa khou ambiwa ngaho thi zwi fanela zwi tshi nga ri nga ri vhone vha nga ḓa fhaḽa vha ḓa vha ri 100 years vha vha vha khou fha tsumbo vha ri u to fana na na state vho vho mulanga phuma na musi atari vha ḓa vha ri muthu kha kha gwevhiwe miṅwaha ya 100 arali eh, case law isa khori kha gwevhiwe 100 years vhone vha ḓo mu gwevha zwe zwiḽa zwine zwa tea u gwevhiwa zwi amba uri ndi- ndi ndi ndi vhuḓifhinduleli ha ha defense uri defense vha ḓe vha ambe mbuno dzavho dza uri mini ri khou ri heiḽa eh, mila- heiḽa tshigwevho tsho vheiwaho uri a ḓi a a- a gwevhiwe tshone kha tshi tsele fhasi zwi amba uri vha khou tea u mitigator vha amba uri hu na dzi mbuno khedzi 1 2 3 1 2 3 dza uri mini tshigwevho tshi ile fhasi hu si uri eh, vhone vha ḓi bvise vha ri vhone zwi a fana na musi vha ḓi bvisa vha tshi gwevha a vha gwevhi nga zwithu zwine zwa tou bva ṱhohoni vha ḓo sedza bugoni Ah, u tou bva nga- u bva nga u ralo u- nga u raloi um murena vhavha vha khou sumbedzisa uri vho dzha- vho vha judgement yavho zwo fhela uri mini vha khou dismiss heyi application yo itiwa ṋamusi vha vha vha khou sumbedzisa uri mini zwi amba uri zwino ri a thoma ha na mitigation hu tshi thoma mitigation hu tea u takuwa defense vha ambe vha ambelele um muhumbulelwa uri vha khou ri a songo fhiwa tshigwevho tshilapfhu nga nṱhani ha uri mini hai ndi fhaḽa defense vha humbela uri vhone vha khou humbela uri um vha thome vha fhiwe tshifhinga vha ye vha ite dzibammbiri dzavho vha ite vha thepe dzibammbiri dzavho vha fhedze vha ite print out um vha khou nyanga u ita leave to appeal um zwi amba zwa uri mini Ri ḓo zwi vhona ri tshi vhuya nga ngomu uri mini leave to appeal yavho i khou tou itisa hani zwi amba uri u khou yo aphila nṱha ngei na to the higher court eh, kana ri ḓo fhedzisela o itiwa mitigation ṋamusi na ri ḓo zwi vhona ri tshi vhuya hezwo nga two guys thi bye